Bonġu l-aħwa bonġu l-kulħadd ili ma nagħmel xi video għax kont impenjat bl-aħħar ktieb tiegħi kont qed niffinalizza l-aħħar qari tal-prova tal-ktieb u allura ħadd naqxejn ta' break mill-pjattaforma pubblika. Illum iddeċidejt li nagħmel video qasir dwar messaġġi subliminali li jgħaddulna dawk li jixhdu l-ispak sewwa. Messaġġi subliminali fis-sens illi qed ittuk xi ħaġa illi qed tara però inti qed tinjora il għaliex hija xi ħaġa qed trendi milli tintaqa' magħha l-ħin kollu sewwa. Allura il-moħħ ma jtihiex attenzjoni. Eżempju. kumpanija, jien naf, jew deħel taħdem ma' xi ħadd jew jien naf se tagħmel xi biċċa xogħol ma' xi ħadd allura dan ittik it-terms and conditions biex inti taqrhom u tiffirma jekk taqbel ma' dawn it-terms and conditions. Għandek 15-il paġna bażikament font 9 U inti trid toqgħod taqra kull sillaba li hemm f'dan id-dokument. Għandek qisu siegħa sagħtejn tgħid, Madonna jiena noqgħod naqra dan kollu? Daqqa ta' firma u għaddiet. Mela inti mingħajr ma taf x'fih dan id-dokument iffirmajt. Jew inkella xtrajt xi mediċina u inti jkollok il-leaflet ta' x'sintomi jista' tista' tikkawżalek din il-mediċina jekk inti qed tieħu xi mediċini oħra jew ġismek ma mhuwiex bażikament kompatibbli ma' din it-tip ta' mediċina, tifhem u inti tittaqra din il-leaflet biex tara x'sintomi hemm. u l-after effects tagħha jekk inti ma tagħtix kas sewwa dik hija bħal terms and conditions l-agreement li inti tittara jekk taqbilx jew inkella tieħux din il-mediċina jew le. Issa dawn is-simboli li s-sistema qiegħda tgħaddilna qegħdin hemmhekk bħal terms and conditions inti qed tarhom issa jew qed tihom attenzjoni jew le tgħidli kif ħadd tihom attenzjoni jekk inti ma tafx xi jfissru dawn. Ekku, infatti, dik hija l-ħaġa, dik dik hija dik hija t-trikk. Imma qed titwieled ġo wiċċek, ma tistax tgħid mhux qiegħda hemm. Jiġifieri jekk niġu għas jew no, jekk inti tgħid imma inti ma tajtnix x'nifhem, jaqbeż il-naħal għarejlek mela ma tajtekx tifhem ilha quddiem wiċċek snin. Ħa noqgħod ngħid lil kulħadd x'hemm u x'm'hemmx, tajniha, ħariġniha fil-pubbliku, pubblikament biex taraha. Sewwa, dawn il-messaġġi subliminali huma marbuta, li toħroġ is-sistema dawn il-messaġġi subliminali, sewwa, huma marbuta mat-traċedji. ma' traġedji jew avvenimenti li jkunu ser jagħmlu huma. U meta joħorġu dawn il-messaġġi, dan, dak il-messaġġ, jekk inti rajtu mela allura tajthom il-kunsens li jagħmluh. U inti b'dak il-kunsens, u billi qed tara, qiegħed tagħti l-kunsens tiegħek. Tgħidli mhux fair. Ħa ngħidilkom, jekk persuna trid tagħmel xi ħaġa u dan dan se jkun fuq skala mondjali sewwa, jrid joħroġ Eh, pubblikament x'ser jagħmel dan. Issa l-mod din hija liġi universali sewwa li inti ma tistax taqbad u tagħmel xi ħaġa minn aspett globali sewwa jew minn aspett nazzjonali eh, mingħajr ma tajt pubblikament x'inhu da, sewwa, però sfortunatament dawn li jafu din dan il-proċess kif kif isir, sewwa, ma joqgħodux jispjegawlek, dawn qas qed ituk messaġġ jew stampa jew numri jew figura jew xi ħaġa li se se jagħmluha b'mod pubbliku u int se tara, se tassorbiha, però se se tinjoraha. Jiġifieri Bażikament inti se tara u qed ittihom il-kunsens bħat-terms and bħat-terms and conditions ta' tali kumpanija. Inti qed tara taf li jista' jkun hemm xi affarijiet, sewwa, però inti minkej minħabba l-fatt li moħħna huwa magħġun minn din is-sistema biex jinjora Il-ħin kollu jinjora, sewwa, il għaliex hemm ħafna aljenazzjoni fil-ħajja moderna tagħna, allura qed ninjoraw sfortunatament il-ħin kollu aħna. Ser nagħti daqsxejn ta' dettalji ta' kif dawn jgħaddulek messaġġ simboliku u inti tinjorah, sewwa. biex inti ovvjament tkun tista' tagħti l-kunsens. Bħal għal-mod tal-kelma tħal ġo knisja inti u jinna fe. Tara ħafna simboli, jew inkella qasbis taf li hemm ħafna simboli ma tarahom bajnejk. U inti minn għalhekk li din hija parti mill Qegħdin skolpiti bħala dekorazzjoni minquxa fil-ġebel qed tara l-mod tal-kelma pine cone inti, minquxa fil-ġebel. Taf xi tfisser? Le, mela l-għajnejk moħħok ma għajnejk rawhom dawn il-pine cones imma moħħok kien jarhom għalkemm qed jarhom, sewwa, mela inti tajt il-kunsens hekk mill-ewwel tajt għax rajtha. Awtomatikament tajt il-kunsens. Rajt arzella, Inti min qalek li dekorazzjoni fil-ġebla din? Simbolu ieħor, rajt ħamiema bajda. Simbolu ieħor, rajt raġġ ta' dawl. Simbolu ieħor, kollha simboli subliminali. Li inti min qalek li dawn huma parti mid-dekor tal-knisja? Rajt ix-xemx, kollha simboliżmu. Ma tafx jfissru? Le, imma qegħdin hemm f'wiċċ kulħadd biex jarhom kulħadd. Sewwa xi jfissru? Taf? Le. Xorta qed tagħti l-kunsens tiegħek għax inti qed tidħol u qed taċċetthom. La inti qed tarahom u ma tafx xi jfissru dawn, xorta qiegħed tattendi din il-Knisja. Ara kieku jiġi xi ħadd u jispjegalek b'mod dettaljat dawk xi jfissru u din il-Knisja x'inhi fil-verità, bil-garanzja ma tidħolx hemm ġew iżjed, inti. Sewwa għax imbagħad trid issibtha fil-verità. Allura l-messaġġi qegħdin jiġu mogħtija lill-pubbliku minn aspett subliminali. Sewwa? Minn aspett subliminali. U dawn l-avvenimenti globali illi jilqtuna, sewwa, dejjem minn aspett negattiv Aħna qed intuhom il-kunsens għax dawn qed jgħaddulna messaġġi li aħna qed narawhom imma m'aħniex nifhmuhom, imma però peress li qed narawhom qed intuhom il-kunsens u qed ngħinuhom ukoll illa għaliex hemm l-intenzjoni mdaħħla. Issa di tal-intenzjoni, anzi ħa nispjegaha s'issa ngħaddi iżjed għall-avveniment kif aħna ntuhom il-kunsens sewwa. Mela l-intenzjoni hi din. Inti awtomatikament kuljum toħroq intenzjoni għal xi ħaġa. Sewwa, issa sta kemm se titfa' saħħa f'din l-intenzjoni biex din issir realtà. Tajjeb? Tgħidli għall-mod tal-kelma, taf li veru ġieli ġratli din, ikun hemm ovvjament okkażjonijiet fejn ma ġratlekx ukoll. Imma aħna ma noqogħdux niffukaw, anmod tal-kelm, isma', irrid dik il-gwardarobba tiċċaqlaq, jien mela ħa nagħmel intenzjoni li tiċċaqlaq l-gwardarobba. Ma nafx jistgħux isiru hekk, però jien ma nasalx għall-konklużjoni li ma tistax issir di. Sewwa? Hi għaliex il-ħajja infinita u aħna taf x'nafu minn din il-ħajja? Fraka. Fraka. Aħna qed ngħixu f'din il-ħajja bħalissa, u din il-ħajja mill-infinità hija litteralment fraka ġod-deżert kożmiku. Allura aħna kif nistgħu nkunu nafu hekk nistax inċaqlaqha b'mod telepatiku jew le? Boh, ma nafux. Jista' jkun? Jista' jkun. Jista' le? Ma nafux. Mela allura ngħidu, ejja ma ngħidux ma jistax ikun, ejja ngħidu li jista' jkun, inkunu moderati nżommu triq tan-nofs. Sewwa? Sejjer jien naf sejjer x'imkien jiena bil-karozza u għal mod tal-kelma ovvjament nafu x'inhi s-sitwazzjoni ta' Malta minn aspett ta' traffiku jew minn aspett ta' parkeġġ, żgur mhix se nsib parking kif nasal, eħ. Jekk int se toqgħod sejr hekk żgur mhix se ssib imma jekk tkun ottimist u tgħid ħa nsib tama li ħa nsib parking, issib parking, din mhix l-ewwel darba li ġratli jiena. Sewwa, eżempju, il-mara tiegħi ottimista ħafna Ottimista ħafna, ngħidilha żomm eżempju jiena qabel ma naslu xi biex taħseb ħa nsibu parkeġġ, tgħidli iva ta' ħa nsibu, ħa nsib ngħidilha jiena ma naħsibx li se nsibu, daqs dawn karozzi kif jista' jkun issib u ma nsibx. Imma jekk inkun ottimist, insib. Jew joħroġlok xi ħadd, din hija realtà l-aħwa ta'. Inti timmanipula, timmanipula. Il-ħajja kif tixtieq inti. Kif tixtieq inti, jekk din tinstema' esaġerata, sewwa, ovvjament anke jiena, jiena nħoss li hi esaġerata, però il-verità hija ħafna stramba iżjed mill-aspett fittizju, sewwa, il għaliex kif diġa' spjegajt, il-ħajja minnha nnifisha hija evoluzzjoni, inti dejjem qed tiskopri, dak li ma konniex nafu li huwa possibbli. 200 sena ilu, illum nafu li huwa possibbli. Sewwa, il-bniedem forsi elfejn sena ilu qatt ma kien qed jaħseb illi aħna llum ser ikollna teknoloġija illi litteralment ser nikkomunikaw minn pajjiż jew minn kontinent għal ieħor, ħasbi biss kienet tgħaddilhom il-kuruturi ta' magħhom. Illum nagħmluha di. Mela allura possibbli. Sewwa dik jgħidulha science fiction. Is-science fiction ta' sena ilu illum saret realtà. Mela allura ma nistgħux noqogħdu ngħidu isma' mhux veru ma jsirux dawn qed tifhem jew dawn huma bumbastiċi m'hemmx lok għalihom fl-aspett realistiku sewwa. Le. Kollox jista' jsir għax il-ħajja hija infinita. M'hemmx kantunieri, m'hemmx fruntieri, kollox jista' jseħħ. Sta inti kemm inti miftuħ. Kemm għandek moħħok miftuħ? Kemm inti miftuħ illi tgħin lilek innifsek biex tasal? Sewwa, mela allura l-intenzjoni l-intenzjoni hija tista' tkun negattiva wkoll u tista' tkun għalhekk hemm dak l-element tal-għajn Hemm min jgħidlek għajnejk f'sormi għax tisħetni żgur għax l-intenzjoni. Jekk insettija, jekk insettija s-saħħa u se temmen fiha, eh, jista' jkun hemm tendenza li din isseħħ. Sewwa, jgħidulek kemm tisħet int, mhux ħajħessek għax tkun tisħet. Sewwa jekk tgħid xi ħaġa tgħid illum naħseb ħa nxarrabna u siegħa wara taf x'tgħidlu l-Madonna kemm tisħet inti. Qed tifhem? Mhux minn dak l-aspett, irid ikun hemm aspett li jkun hemm l-aspett ukoll spiritwali u l-aspett psikoloġiku wkoll biex din tingħata iżjed saħħa sew sax taqbad inti tgħid xi ħaġa. Ela għalhekk Era għalhekk trid toqgħod xi kultant attent x'tgħid. Sewwa? Għax jekk qed tkun qed temmen litteralment f'dak li qed tgħid, ikun hemm tendenza li dawn iseħħu. Issa, irrelevanti temminx fiha jew le. Sewwa? Allura jekk dawn b'mod subliminali li jieħdu l-ispat qed joħorġulek xi ħaġa b'mod pubbliku, inti qed taraha u qed toħloq intenzjoni li tgħid, Madonna, Alla ħares iż-żiedi jew Alla ħares jew tifhimni? Jekk qed jarawha ħafna nies, L-intenzjoni tal-massa dik fiha ħafna enerġija. Għalhekk inti tikkongrega f'tempju, fi knisja, biex toħloq intenzjoni u dik il-kongregazzjoni qed toħloq intenzjoni u qed ittiha s-saħħa. Sewwa? Hemm aspett spiritwali li jidħol fih ħafna il-konxu hemm affarijiet ta' intenzjoni ta' frekwenzi differenti jekk tifhimni li inti tista' tuża u timmanipola biex issaħħaħ lilek innifsek jew inkella biex tkisser il-ħaddieħor. Mela allura l-intenzjoni qiegħda hemm. Qed ituk il-messaġġ b'mod subliminali u mbagħad inti bl-intenzjoni tiegħek ser issaħħaħ, se tagħti l-kunsens. Mela, 9/11, dik it-traċedja li saret li u dawn bażikament li jedu jkissru l-ekonomija tad-dinja sewwa kif reġgħu mbagħad provaw jagħmlu kemm-il darba L-aħħar attentat li sar kien bil-Covid sewwa u reġa' ma rnexxilhomx. Dik tal-World Trade Center tawna ħafna, tawna ħafna indikazzjonijiet x'ser jagħmlu għexieren ta' snin qabel sewwa, jiġifieri din dawn qed isegwu l-liġi universali jridu joħorġuha pubblika l-ewwel biex jagħmluha. Ħalli l-poplu jtija l-intenzjoni tiegħu. Minkejja li ma tafx xi tfisser, jew qed tinjora, qed ittija intenzjoni x'qed tħares lejha. U f'dik l-istant, dik is-sekonda inti moħħok ħoloq viżjoni ta' najn il-levin u ħaseb fija għalkemm inti m'intix konxu tagħha inti ħsibt fija. Sewwa? Mela, nine eleven tawna ħafna indikazzjonijiet. Eżempju, għandi filmat hawnhekk biex norih fit-2012 fil-ċerimonja Olimpika li saret f'Londra tagħna indikazzjoni ċara kristalla x'ser jagħmlu. Sewwa, din mhix marbuta mal-World Trade Center, din hija marbuta mal-COVID. mal-Covid. Araw daqsxejn x'għamlu dawn biex ituna indikazzjoni ta' x'ser jagħmlu. Dik kienet daqsxejn ta' clip qasira, skużawni jien għadni daqsxejn primittiv, rrid noqgħod naqbad il-mobile biex nuri daqsxejn l-iscreen, imma bażikament il-messaġġ hemmhekk qiegħed sewwa x'inhu ġej. Darba minnhom xi ħadd kien ġibidli l-attenzjoni wkoll fuq filmat qasir, Hemm ftit xhur ma ħarġet b'mod iżjed pubbliku dik il-pjan li jmarrdu d-dinja bil-Covid biex imbagħad jinjettaw in-nies bil-vaċċini. Sewwa kienet ħarġet modella sewwa fuq il-catwalk timmodella bil-maskra U din il-modella kien jisimha Covid. Ġifieri dawn il-messaġġi subliminali joħorġu il-ħin kollu. Sewwa minn qabel għandikom ukoll eh, indikazzjonijiet oħrajn x'tefgħu pubbliku dawn dejjem qed isegwu dik il-liġi universali biex huma qabel ma jagħmlu, dak li se jagħmlu joħorġuha pubbliku ħalli jkollhom l-għajnuna tan-nies, sewwa, tan-nies. Mela, hawnhekk hawn diversi ritratti eh, ta' ta' cartoons, ta' films eh, differenti illi qed juru biċ-ċar dawn x'ser jagħmlu. Mit-tmeninijiet hawnhekk għandi ritratt

Hemm ħafna. Xtaqt forsi niġbed l-attenzjoni fuq dan l-aspett, fuq l-intenzjoni, fuq din il-liġi universali b'dan il-video, forsi għal min ma jafx. Illi kull kull ħaġa fil-ħajja illi li timpatta il-popolazzjonijiet tad-dinja sewwa minn aspett negattiv, dejjem ser ikun hemm xi ħaġa minn qabel. Sewwa, jew filma l-mod tal-kelma, illum in-nies iżjed konxji, sewwa, għax aħna mill-esperjenza li għandna issa ovvjament bil-Covid 'l hawn, mill-Covid 'l hawn, miljuni kbar ta' nies qamu u saru iżjed konxji, sewwa, qabel kienu litteralment illuppjati, jimxu wara l-merħla, illum dawn inaqqsu b'mod drastiku sewwa, llum għandna nies iżjed konxji li qegħdin jaraw sewwa u qed jindunaw x'inhu jiġri. Allura huwa tajjeb minn aspett tagħna, minn aspett ta' poplu, li aħna nkunu iżjed konxji, nkunu iżjed allert sewwa ta' x'inhu jiġri madwarna u possibilment ukoll nistgħu wkoll naqbdu wkoll x'hemm preparat Sewwa, għaliex aħna m'aħniex f'moħħ dawn li jixhdu l-isbak, impossibbli li tkun taf x'għandhom pjan. Bejn wieħed u ieħor qisu nafu xi jridu jagħmlulna, x'inhu l-pjan tagħhom, sewwa imma impossibbli li tkun taf b'mod perfett eżatt daw x'għandhom f'moħħhom. Sewwa, għaliex jekk dal-pjan ikun fallilhom dawn mhux se jerġgħu jimplimentaw l-istess pjan. Dawn issa kollhom plan B jew ikollhom xi affarijiet oħra jew għandhom strateġija mod ieħor li huma dejjem ikunu pass tlieta jew erba' 'l quddiem minna għax aħna ma nafux x'se jagħmlu dawn sewwa peress li llum hu peress li llum hawn ħafna liġijiet li qegħdin jaħdmu kontra l-umanità sewwa li litteralment ġab għalqulek ħalqek Sewwa, għax illum għandna, għandna dik il, il, dik il-biża' tax-xogħol, tal-familja, tal-fama, tifhimni, hemm, jekk inħarsu lejha b'mod iżjed remot, mijiet ta' snin ilu kienet ħafna iżjed tal-biża' meta persuna kien jirribella u jqajjem rewwixta ta' raħal sħiħ jew ta' pajjiż sħiħ, kien hemm, kien hemm penali ħorox immens, ħafna iżjed mil-lum. Kienu litteralment iqattgħuhom biċċiet, jgħalluhom in-nisa iqaċċluhom, qed tifhem? Jiġifieri dak kien żmien tal-biża' iżjed, illum issa jagħmlulek hekk. Illum jew jien naf jew taqla' ċitazzjoni, tiġi diffamat jew ikeċċuh mix-xogħol huma affarijiet li mhumiex pjaċevoli però ħadd ma jridhom dawn l-affarijiet allura kulħadd kulħadd joqgħod lura llum għandna ħafna keyboard warrior sewwa illum illum nużaw din il-pjattaforma biex nuru biex nuru aħna ċertu affarijiet li nixtiequ nifirxuhom sewwa qed ngħid keyboard warriors li x'anka minn aspett ta' covid meta konna nintaqgħu fil- il-belt jew xi mkien biex nipprotestaw konna dejjem inkunu l-istess mijiet. Litteralment l-uċuħ tafhom bla mmenn, taf in-nies x'isimhom, taf fejn joqogħdu. Qed tifhem? Ġifieri konna nkunu dejjem l-istess erba' minn nies. Għalhekk keyboard warriors, inti tidħol tara l-messaġġi qed tippromwovi xi protesta, tibda tara eluf ta' likes, tgħid iwa, din il-protesta ħa jkollna eluf ta' nies. Tmur b'qalbek tal-unit, imbagħad tmur u ssib 200 ruħ, 300 ruħ, 400 ruħ. Allura dawk l-eluf kollha li għamlulna l-għid u daħlu jikkummentaw fejn marru? Imbagħad kulħadd isiblek l-iskuża x-xogħol u għax hekk kulħadd jara l-ħajja tiegħu vera u ma nagħti tort lil ħadd imma jekk ħa noqogħdu sejrin hekk, jekk qatt m'aħna se niġbdu ħabel wieħed, sewwa, dejjem ħa nibqgħu inbatu. Min aspetta dawn l-affarijiet li huma gravissimi, sewwa fejn jippruvaw, qed jippruvaw kemm jisirqulna ħajjitna. Iserqulna ħajjitna minn aspett ta' saħħa sewwa għax litteralment aħna qegħdin eh, f'idejhom dawn sewwa tgħidli kif taqbad tgħid is-suq tal-ikel huwa kollu kollu mimara tal-biża' Il-media, l-entertainment kollu ommi ma, l-edukazzjoni kollox ħażin, kollox ħażin, kollox litteralment ħażin. Tgħidli imma inti kemm inti pessimist. Iva fejn tidħol is-sistema jiena bniedem illi ma, ma nafdax, ma nafda xejn. Sewwa. Eħe, illum il-bniedem qed ikun iżjed konxju, anke sempliċiment tara film, dal-aħħar rajt film nsejt x'ismu bħalissa u nnotajt illi meta f'xena minnhom fil-film kien hemm tifla u tifel illi kienu libsin Hemm għandi r-ritratt ukoll ta' għana fejn hija ta' flok minnu. Hemm it-tifla u t-tifel qegħdin fejn xulxin u l-flok tat-tifla minn għalija kien jgħid kien hemm miktub nasa, trust in nasa, jekk minix jekk m'iniex ser żball, sewwa, u l-ieħor kien hemm wiċċ fuq u dawn meta jiġu fejn xulxin jagħmlu sens, ovvjament meta tarahom minn angli differenti t-tifel qed tarah minn dan l-angolu u t-tifla tarah minn angolu ieħor, sewwa, m'intix qed tagħmel qed tgħaqqad id-dots ta' dawn l-istampi fuq il-flokkiet tat-tfal x'qed jippruvaw jgħidulna, sewwa, però meta dawn ġew fi frame wieħed U inti l-għajn qed tarahom. Għal min hu għadu injorant u mhux qed moħħu ma jarqax f'dak l-istat investigattiv sewwa, ma jagħtix kashom. Sewwa qed jagħti l-kunsens minn dak l-aspett. Però inti meta inti qed tintebaħ u qed tara, l-Alla wara x'hemm fil-film. Jiena ndunajt, qabadt il-flowaq ta' dan it-tifel, qlibt rasu 'l isfel u hemm Da l-flok ta' tifel meqlub rasu l-isfel. Hemm miktub, mhux hemm miktub, hawnhekk jiena qed nara isu vettura sewwa vettura jen sejħula tal-aljani ħirġa minn ġol ilma jew dieħla ġol ilma. Sa da jekk ta' ilbu wiċċ. Ħafna, hemm ħafna indikazzjonijiet ta' x'qed ituna fil-films ġifieri, sewwa. Mela, ħanala hawnhekk dan il-video, nispera li ħadtu pjaċir. Bħalissa għadni għaddej bil-finalizzazzjoni tal-ktieb, infatti qiegħed hawnhekk, il-ktieb għadni għaddej bih, fadalli l-aħħar l-aħħar 200 paġna, X'naqra, kif inlestih eżatt, nibgħatilhom ħalli nippubblikaw ix-xogħol. Sewwa, wara li nippubblika il-ktieb, l-aħħar ktieb tiegħi hemm nkompli nagħmel il-videos kif nagħmel insomma normali kolli xi affarijiet nixtieq. Nifrixhom ma' nies għax mhux kulħadd jixtri l-kotba sewwa min jippreferi forsi joqgħod jisma' jew jara milli joqgħod jaqra allura jiena minn dak l-aspett Nieħu pjaċir ngħaddi dak li naf jiena jew inkella teoriji tiegħi jew inkella fuq ħsibijiet li qatt nimmedita fuqhom, filosofiji u hekk, nkun nieħu pjaċir naqsamhom man-nies biex imbagħad anki dawk jien naf dak li jkun jgħidli x'jaħseb fuqhom fil-kummenti u hekk. Ovvjament issib min ma jaqbilx, issib min jaqlalek il-ħara wkoll u issib min jogħġbuh. U jkollu teorija parallel ma' tiegħek biex tiskanta. Eżempju, jiena għandi ħafna teoriji, teoriji ġifieri li huma tiegħi personali, ma ġibthom minn imkien, mbagħad eh, jien naf tara teorija tiegħek li inti minn għalek li l-ideja ġietek int waħdek u jkun ġiet xi ħadd ikun ikun ġiet il xi ħadd ieħor f'pajjiż ieħor. Qed tifhem tkun in line illa x'jien naħseb illi l-verità għandha wiċċ wieħed. Però mbagħad kulħadd qed jara minn angoli differenti. Sewwa, għalkemm żewġ persuni qegħdin ġo l-istess kamra u t-tnejn qegħdin dar ma' xulxin, dan qiegħed jara din il-faċċata u dan qiegħed jara din il-faċċata lura għandna perspettiva differenti meta naraw l-istess kamra. Il-verità għandha l-istess wiċċ. Sewwa, imma kulħadd qed jara mill-perspettiva tiegħu. Allura dak huwa importanti li nħarsu lejha minn dak l-aspett ukoll. Mela, grazzi biex nikkonkludi dan il-video nixtieq nirringrazzjakom. Eh, nispera li kien ta' benefiċċju bħas-soltu eh, għal darb'oħra.